Isma' minni, ħasra Fred. Isma' minni. Jien dejjem pariri tajba tajtek, ja ħasra. Mur ipprova rreġistra flok staqbad taħdem. Issemmili x-xogħol, ġust. Xi ġa għedtlek, issemmili x-xogħol. L-għas kielek. Dak li naf ngħid. Kielek l-għas Fred. Kemm ilek tferfer fid-dinja għadek ma għamiltx qabba xogħol. Nixtieq naf x'hu. Lucy, x'ratlek? Hi taf xi tħoss. Hi taf xi tħoss. Jiena, ja ħasra, qatt ma ridt nibqa'. Hawn f'dal-kunvent, għax hawn inħossni miġbur, għal hawn inħossni x-xaħta tiegħi. Jien naf, Ġuż, jien naf x'ħassejt meta keċċewni 'l barra minn hawn. Kont qisni ħuta barra mill-ilma. Mela mhux bħali, għax insa geddubni ninsab fl-ilma kullimkien aktar, niġri minn kamra għall-oħra bl-umbrella f'idi, nistħi ngħid.

Imma fejn jidħlu d-daqqiet taż-żewġ tifli iċkeġuż, aħjar ma nsemmuhomx taf, għax inti taf dawk għal min kienu, taf illi dawk tajniehom fid-dlam u meta nsemmi lilhom tfakkarni fis-Susina, ja ħasra, kif bidet bil-pilpli li ta dak in-nabrat li kellek.

u li torqod fuqu, eh, saqqu fuq ieħor biex torqod aktar komdu. Ġuż, ja ħasra Ġuż, Ġuż ieqaf, ieqaf, ma rridx nismagħhom dawn l-affarijiet, jiena nħossni maqtugħ għal hawn, għal hawn f'dal-kunvent, miġbur ma' dal-anġli li għandi, ma' dak l-anġlu ta' Patri Ġilorn, ma' dak l-anġlu ta' Patri Pupull, u mbagħad fuq kollox ma' dak l-arkanġlu ta' Patri Piet, o gwardjan! Guardian, kemm nirringrazzjak li erġajt tajtni din l-opportunità li nibqa' magħkom. Miskin, ja ħasra. Miskin, miskin taf min hu miskin? Miskin min ikun qiegħed jiġi ttentat b'xi xitan bħalek. Iwa, xitan. Insemmilek. Ġuż, ġuż, ġuż. U ngħid, u ngħid, Urini t-triq int, għajni int ħa noħroġ minn dis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. U ntenni, nisħaq u nerġa' ntenni, illi l-ikel u xorb biżżejjed, għeżież ħuti, huwa nuqqas gravissimu fih innifsu. Għal kollox għandu jkun hemm limitu. Huwa veru, illi d-drawwiet illi jkunu ssawru ġewwa fina mhux ta' kemm wieħed jibdilhom mil-lejl għan-nhar. Imma veru wkoll illi aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inġibu u mmexxu lilna nfusna 'l quddiem. F'din l-omelija tiegħi Jiena qiegħed nisħaq u naċċenna bil-qawwa kollha fuq l-ikel u xorb bla rażan u bla ħiss, illi kultant, mingħajr ma nkunu nafu, jista' jwassalna għall-vizzju tal-gula. Aħna bnedmin. Iva, aħna bnedmin. Għalhekk irridu kontinwament nissieltu. Kultant, mingħajr ma nkunu nafu, Nistgħu nerġgħu naqgħu għall-istess nuqqasijiet ta' qabel, però mingħajr ix-xewqa tagħna, għaliex aħna bnedmin. Aħna fraġli, fraġli ħafna, anzi fraġilissimu. Għalhekk irridu ngħidu le u nkunu sodi u nibqgħu insostnu illi aħna ngħidu le, le u le għat-tentazzjoni tagħna. Aħna, għeżież ħuti, bnedmin fraġli ħafna. Ħaġa żgħira biex nerġgħu naqgħu għat-tentazzjonijiet. Imma nerġa' ngħidilkom insostnu s-sfida soda tagħna li ngħidu le, le u le! Niġġieldu lit-tentazzjonijiet. F'kelma waħda, inkunu perseveranti u ma nċedu qatt, ma nċedux għat-tentazzjonijiet kbar li jistgħu jiġuna. Imma għaliex? Għaliex il-Gwardjan proprju għażilli dan is-suġġett biex nippriedka fuqu? Ma nafx, ma nafx.

Erba' kelmiet qosra, imma fihom x'domod, Pupur taf! Insomma, la fassalthom int fihom x'domod żgur, Piet. Pupur, dici botta pulita pulita milli taf twantaf is-soltu? Botta? Bottissima, Pupur! Aktar nixtieqek issejħilha korrezzjoni sinċiera u ġejja mill-qalb Qal wieħed illi jixtieqlu l-ġid. Għalik, Piet! Tassew popol. Jirrani naqta' subgħajja ta' jdejja t-tnejn, Piet, li qiegħed ngħidlek. Ħobb tal-lehom twal jaqgħudu frejk, popol. Jien qiegħed ngħidlek għal subgħajja ta' jdejja t-tnejn u mhux għal din frejja, fhimt? Mbagħad l-orgni tal-kunvent min idoqqu, popol, jekk taqta' subgħajk? Piet, m'iniex niċċajta, bis-serjità qiegħed ngħidlek. Nixtieq naqtagħhom barra, basta narak tnaqqas! Meħxuna? Le, mhux tnaqqas meħxuna, tnaqqas mill-vizzju tat-tnaqqir, Piet! Biex sehmek ikun ikbar u ikollok iktar x'tiekol, Pupu. Le, mhux għalhekk, Piet, mhux għalhekk! Mhux aħjar tgħidli dak li ġejt biex tgħidli u neħilsuha, Pupu? Ara, Piet, ġejt nagħtik aħbar sabiħa li żgur li sa tferrħek. Se taqta' biċċa minn ilsienek, żgur. Isma' ħaj, Piet, issa sa ddejjaqni taf u se jaħmaru widnejja u taf x'jiġru jekk jaħmaru widnejja. Inti trid tisma' jew ma tridx? Fajjar, fajjar, fajjar, Pupu! Ġejt ngħidlek illi Fredu se jibqa' magħna l-patrijiet. Kif? Kif? Ta' saħitha! Għax ftit ilu bagħat għalina fiċ-ċella tiegħu Patri Gwardjan u qalilna illi Fredu se jibqa' magħna għal kollox. U jien ma nafx hekk! Għax U jien ma ngħoddx xejn, allura jien ma ngħoddx xejn! Le, kieku tgħodd daqs nofs il-patrijiet f'daqqa int! Imma il-gwardjan ma setax jibgħat għalik, Piet, għax ridt iħallik tkompli tistudja l-omelija, u għalhekk ġejt hawn jien, biex ngħidlek kollox jien. Sewwa, Pupus. B'ordni aħbar tajba bħal din tħalli daqshekk ħin jgħaddi biex tiġi tgħidhieli? Ara li kienet xi aħbar kerha! Kieku tgħidhieli qabel ma tarani, Pupus, mhux hekk? Isma', Piet, inti ma kontx qiegħed tistudja dawk l-erba' kelmiet mirquma? U ħa ngħidlek, taf, għall-ħarira ma tlaqtx lil hemm, taf. Ukoll! Oh, mela x'inhu, jiena meta bdejt riqqa saqla u bdejt nitwaħħax. Int fejn taf xi krua ta' leħen bdejt tagħmel, Pier? Tant kien ikrah Pupulliħ li ssibtni qed nokrob b'żaqqi. Ngħidlek il-verità, hekk sibt għall-ewwel, taf. U issa sa ngħidhielek, sibtek qiegħed imdawwar bejn ċorma patrijiet, qegħdin jagħtuk bil-borob ġo rasek, ħa issa la ħarġet? Kemm nieħu pjaċir, Pupulliħ, nisimgħek tgħid l-affarijiet sbieħ li tixtieqli.

Qed niftakar u iva dik sempliċement ħolma kienet. Żgur ħolma kienet. Imma ma kienitx ħolma sabiħa. Mor obsor għalik pupulle. Mor obsor għalik illi toħlom illi għaddu żewġ rombli taż-żrar minn fuqi. Imma Pip. Għożek pup. Inti taf illi jiena qatt ma xtaqtlek Danny u taf kemm nirrispettak. Oħa ngħidilek issa la qed nitkellmu taf. Żewġ rombli forsi wisq. Imma Piet kieku kellek ix-xorti li jgħaddi nqar romblu wieħed mill-kbar minn fuq hekk ġid kbirja minnek. Kelma ta' raġel taf. Tixtieq tarani nillixxa b'kelma waħda pupu illux. Ow ejja qiegħed niċċajta qiegħed niċċajta int kemm tieħu għalik malajr. Iva iva pupu sewwa qed tgħid. Kif għedtlek b'xi ħaġa hekk irrid innerħi dan nervi kbar li jkolli fuqi taf. Bin-nervi kollha tiegħek pupu. Dejjem anġlu tas-sema sibtek lilek meta jkolli bżonn daqqa din. A bis-serjetà hawnx? Nirra li nogħlob! Ifhimni Piet, jiena lilek x'dejjem sibtek, mhux dejjem xtaqtek. Kollox sew Patrick Gwardjan? Nistenna minnek domanda. Mela le Patrick Gwardjan. X'inti tagħmel hawn? Jekk m'iniex sejjer żball, inti ma kellekx tmur taħsel il-korsija ma' Patri Font? Għandek raġun, kont mill-gwardjan, iva, imma meta kont sejjer, imbagħad kont għaddej minn hawn u rajt lil Pietru u għaddejt ngħidlu bl-affarijiet ta' Fredu. Ah, u issa għadtlu? Iva, għadtlu. Iva, qalli, qalli. U tgħidx kemm ħa gost meta għadtlu. Tant ħa gost illi Ħassejt it-tonga ta' tispakkali. Jiena nittama li ma nispakkax jien bin-nuqqas ta' ubbidjenza li hawn madwari. Ma taħsibx li jkun aħjar li ma tħallix il-Patri Fons jaħsilha waħdu il-korsija? Għandi mnejn insibu qed jonħor qiegħed fuq xi bank rieqed taħt xi nava, taf, Patri Gwardjan. Għandek mnejn issib li l-art

Ejja miegħi ħa nkellimek. Ġus. Ġus. Ah, Fred. Dan ġejt għamel mela ma għadni xita issa. Ġus, ġejt nitolbok il-barka. Il-barka tiegħi, le, le, le, m'iniex se ntik il-barka tiegħi. Intik il-barka tiegħi meta ħallejt li kollox kif kien, id-dar, kollox jibqa' lhekk ta' taħt fuq, le. Qabel ma ntik il-barka tiegħek trid tirranġali kollox id-dar qabel ma mort int iddabbar rasek fil-kċina tal-kunvent. Ejwa ġust, hemm daqs dak kuruturi u ċelel, il-kxejna jogħġbok issemmi? Mela għax il-min taf u ssaqsix għalih. Jien għax għandi nibqa' nidħol mill-bieb u noħroġ mit-tieqa tal-kamra tal-banju? Xi, xi, xi jiġifieri ġust?

Mela, mela biex tirranġa fir-roll mhux bilfors trid inti waħħal f'rasek li tidħol f'ra biex tindanna ruħ oħtok. Mhux bilfors titlobha biex tirranġa lukkett li ilu 'l fuq minn sentejn ma jaħdem. Tant tgħaġġibhiex Joe, tant tgħaġġibha. Mhux ma ngħaġġibhiex, 'il fuq minn sentejn ilu msaddad dak u l-bieb ilu jingħalaq waħdu minn dik in-nhar li waddaftlek il-banketta. Għandek ammend? Iva żgur li għandi, missu ma għandix daqqa bħal dik msaddad żmien ġust u meta ddeċidejt li narġa' nirritorna lejn il-kunvent, ħfirtielek insejtha.

Voldiri, int ukoll ħadt gost bl-aħbar li Fredu l-Fra se jibqa' magħna l-kunvent, u xi? Jista' jonqos gwardjan? Mid-dehra miġjub ħafna Fredu hawn. U li kont naf kont inħawwadlu daqsxejn ta' cake. Tħawdilha? Tħawdilha? X'inhu? Żaqqek. Iva, kont qed naħseb l-ewwel u nikkontempla kemm hu miġjub dan Fredu hawnhekk. Għalkemm, meta qgħadt naħseb sew, wasalt fil-konklużjoni, Pietru, illi x'aktarx, anzi, mingħajr l-ebda x'aktarx, Mhux tant Fredu bħala Fredu li huwa maħbub u miġjub daqskemm bix-xogħol tiegħu. Għalkemm nammetti li meta niftakar fix-xogħol tiegħu, niftakar fil-qsim ripetut li għamilli fuq rasi, għadni m'iniex lest. Għaldaqstant qatt naħseb fuq il-patrijiet kollha, wieħed wieħed. Inti, ngħidu aħna. Għalik, Fred u l-fra jfisser żagħżugħ illi jinqala' biex isajjar. Il-platti li jsajjar joqrom, jitgħallem malajr. Dak li mstel sa mettejtu kemm il-darba. Hu verissmu gwardjan, sal-platt iġagħlek tqarmeċ. Proset. Al Pupul mill-banda l-oħra, Fredu jfisser żagħżugħ ta' ħeġġa, żagħżugħ li kapaċi jnaddaf l-art, iġibha tlieq qisha mergħa, inaddaf il-kandlieri, idoqq il-qniepen u fuq kollox jgħid Pupul illi ħadd daqs Fredu mhu kapaċi jarma l-artal maġġur. Al Ġlormu mill-banda l-oħra, Fred huwa żagħżugħ qalbi, qisu Orazio Nelsi, ma jibża' minn xejn, stonk u xieref u ma jitqażżeż minn xejn. U nista' noqgħod insemmi l-patrijiet kollha wieħed wieħed imma l-lista tkun twila wisq. F'kelma waħda, Fred hu għalina lkoll, ħalli jiena nidħol magħkom ukoll, huwa xempju, xempju ta' kif għandhom ikunu l-affarijiet. Jien, għalija, Fred huwa żagħżugħ żelanti li jrid jitgħallem l-affarijiet malajr u b'dik id-daqsxejn avventura li, nammetti, togħġobni xi ftit għalkemm niftakar ukoll kemm-il darba nissogra ħajti minħabba fih. Tifhem? Iva, gwardjan. U jiena nissuġġerilek li kemm jista' jkun tevita li tgħaddi minn taħt il-lampir. Mhux minn taħt il-lampier irrid nevita, irrid nevita li noqgħod bilqiegħda taħt it-tieqa ta' dik iċ-ċella. Ikolli nsib xi mkien ieħor fejn noqgħod għall-kwiet jien. Iva, iva, u meta tmur għand oħtu għal xi aħbar, naħseb illi aħjar ma ddaħħalx rasek l-ewwel, gwardjan. Naħseb illi flix kien baqagħlhom, mhux hekk? Ma nafx, għax ili minn dakinhar ma mmur inżurhom, intant. Mela allura baqagħlhom żgur. Jiena se mmur fiċ-ċella tiegħi, Pietru, għax għall-inqas fiċ-ċella tiegħi m'hemmx periklu. Għalxejn nipprova nħassar ruħija ma' fil-hemm maqtugħ għall-konvent. Għadni narah jitwieled kien qiesu boċċa. Imbagħad meta tfarfar, kont niggustah fil-ġnien narah jixxabbat ma' dik is-siġra li hemm. Kien jiekol kemm Alla ħalaq tin bil-qoxra b'kollox. Eħ, mhux bl-ommi u l-missier, jaħasra, jarawh imqartas f'dik it-tonka. Eħ. Kultant, miskin, tispjaċini għalih jien, għax se ninfered minnu. Imma aħjar miġbur hemm ġew milli jinġerra ma' dik iż-żiemel fl-attar. Ġuż! Ġuż! Ġuża! Ġuża! Jiena bqajt dieħla, Ġuż.

Illum kif kulħadd hekk qed jagħmel biex jipprova jżomm il-figura kif inhi jew kellha jirranġa? Eħe. Mela, għax ma tagħmilx bħali int ukoll u tiġi miegħi? Xi tiġi? Tiġi, tiġi, toqgħod tagħmel it-training. Mela, għax ma tagħmilx bħali ġust? Għax jiena mara tal-affarijiet, mimedija bil-ħwejjeġ tad-dar, jiena ma nixtieqx inżid. Jekk tagħmel bħali, tnaqqas u mhux iżżid. Inżid għalk xi ħadd qed ngħidlek int. Isma' m'intix forsi qed tippretendi li jien għandi niġi miegħek noqgħod niġri mat-triqata tas-Sliema u. U mur int ma tarax. Jiena niġri rrid u mhux nimxi kemm kemm niċċaqlaq ġust. Imbagħad ħija kien jgħid il-ħija li hu baħnan għax aktar minn baħnan m'huwiex, li int tifla intelliġenti. Ma għajjarx ħażin, jiena naf nitkellem b'ħames lingwi. Ii, u tiġri b'sitt-saqajn! Nitkellem bil-Ġermaniż, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan u bl-Ispanjol. U aħna ma' min hu dardera bħalek bil-Malti safi nafu nitkellmu u tħalliniex nus għax l-usta, isma' ħa ngħidlek l-usta, ara, inti darba kont tgħid li ħija hi tħobbok Mazza ta' taliesek taf hekk xi darba kien iħobbok hija issa biret taf. Biret? Mela l-imħabba xi blat b'rogħod u x'kull waħda tiġix tgħid li dik l-imħabba li kellu tħeġġeġ ġo qalbu intfiet hekk issa kemm titfi xemgħa? Le le le Ġuż jiena qatt ma nniżżilha illi Fredu rrasenja ruħu għall-ħajja kunventwali qatt ma nniżżilha. Ara kif, mela daħħalha f'rasek għax hija Fredu issa maqtugħ għal hemmhekk Għall-kunvent, dik il-vokazzjoni li għandu. Huwa għajm f'redu, vokazzjoni, u ħalli naġġuż xi ntajr, qatt ma niżżilha lil. Iva, hija f'redu, vokazzjoni, u ħa ngħidlek, ta' flus. M'għandekx għalfejn toqgħod tiġri wrah, taf. Tista' taqta' iesek darba għal dejjem, għax hija mhuwiex maqtugħ għaż-żwieġ. Dak bħali, ruħi, il-żwieġ mhux ħobż għal snienu. Ah, jekk tassew ħareġ jiġbaħ lilek kif qed tgħid int, imġennin għandu jkun biex jiżżewweġ. Veru li hi tibqa' jċebba, iżda mhux int irrid li tibqa' xebba taf. Tiġix tgħidilli nsejt kif kont miġnuna wara dak ta' l-għazza, jew inkella biex tifhimni aħjar, tad-drogi, hm? Ara, ara, ara, Għasur, naqtgħuha, naqtgħuha darba għal dejjem, ejja, naqtgħuha darba għal dejjem. L-ħija nafu jien, dak meta jdaħħal fillus f'rasu, anqas ħadd ma jdawru minnu. Anqas jekk tilbislu żagarella u ddum tiżdeg l-iglu seklu, min se tnaffru hi, taf l-għakk.

Mhux kors fid-daqq tal-orgni? Mela. Kors tal-kalmanti, milli stajt nifhem, biex iraqqas ftit min-nervi li għandu. Għandek tgħid ġuvni bħal dak imżejjen b'kollox, u mbagħad. Veru, sewwa qed tgħid, wiċċu dejjem aħmar nar se jixpakka. Ma nafx jien ta', ma nafx. Donnhom mhumiex jagħmlulu effett. Tant li jkolli ngħid, mindu beda dan il-kors tal-kalmanti, aktar żidt fin-nervi. Sewwa qed tgħid hekk, għax ma tistax tkellmu, qisu vulkan jiżblokkja! Xejn mhu sportiv xi waħda din, xejn! U mbagħad, jifhem f'kollox Alla jbierek, eh, jifhem f'kollox! Issa taf x'waħħal f'rasu Piet? Li ħadd ma jilgħab il-boċċi bħalu fil-kunvent. Patri Fons diġà qalli ta, żgur li ma jilgħabx boċċi miegħu. Żgur li ma jilgħabx aktar miegħu, qalli. Issu ladru hu, mhux hekk? Oh, kemm-il darba ċedilu, Piet. Kemm-il darba ċedilu, għid lili. Naqbeż diskors ieħor, Piet. Sirt naf.

Floki, fejn, Ġilgħorn? Floki, tieħu ħsieb il-koltivazzjoni tal-ġnien! Tiħux fastidju, Pieta, imma b'dik il-figura naħseb għandek bżonn ftit eżerċizzi fiżiċi. Kieku taf kemm jiswewlek ta' ġid għal saħħtek, Piet! Veru, Ġilgħorn. U mela? Allura jekk jiena Immur floku. Int se tagħmel, he? U tibżax? Xi ħaġa ssibli x'nagħmel żgur, il-gwardjan taf. Fittex ix-xagħra fl-għaġina u tferrex in-nuqqasijiet tan-nies, dak li jsiblek lilek. Imma fittex, fiex? Xtaqt nibda lid-diskors, ġi lura. Jaqaw. Ili ħafna biex ngħidlek, imma dejjem żammejt pass lura. Fuq ix, Piet? Aħjar immorru virġni ta' biex ma jgħidux illi qed naħlu ż-żmien fix-xejn. Qabad tajjeb, kif inkunu hemm intik ftit pariri fuq il-koltivazzjoni tal-pjanti. Imxi, imxi pied. Smajt pied, għadda minn għala widnejja li qabel ma dħalt fl-ordni tagħna kont wasalt biex tiggradu għal tabib, veru? Veru? Nobgħod niddandan b'rixi, Piet, temmen jien? Veru jew mhux veru? Sikkajtni, Piet. La qed tinsisti se ngħidlek, Mieter. Kont għamilt aktar minn nofs il-kors fil-mediċina jien mela. Ma mbagħad hekk, ħassejt il-ġibda lejn l-ordni tagħkom. Tfajt kollox wara spallejja fih u ssejħibt magħkom. Mill-ewwel xammejtek, Ġilgħorb, mill-ewwel darba li rajtek hawn f'dal-kunvent! U int mhux l-ikel biss ixxompiet mid-dehra hawnx. Imma insomma, ma nixtieqx nitkellem fuq din l-affari, tifhem għaliex. Iva, żgur, ta' żgur nifhem. Jiena sempliċiment ridt niċċara diffikultà biex fejn naf jien hekk wieħed Iħoss dik id-daqsxejn ta' uġigħ ħafif fejn ngħidu ara, jaf ma' min għandu jikkonsulta, ma' xi wieħed jifhem bħalek. Stenna, Piet, stenna ftit. Timmaġinanix xi speċjalista, tafx, eh? Qed iċċekken lilek innifsek biex tobdi l-ordni, hux tant? M'hawnx għalik, fhimtni mill-ewwel. Insomma, Piet, xi parir ċkejken lest li nagħtih, għax taf, il-qalb kollha. Biss m'iniex lest li nidħol fl-għalqa fejn ma nifhimx. Ġilwa, qed tobżoqli fis-sunnara. U miegħek mhu ħadd mhu kursar Piet mid-dehra u lanqas ġlorr mhu tellerita. Insomma, għandek xi uġigħ ħafif jaqa', eh? Hawn qiegħed l-inkwiet. U biex ngħidlek ma nistax taf nikklassifika bħala uġigħ ħafif. M'għandniex xi ngħidu b'dik iż-żaqq. Imma x'qed tħoss hekk eżattament? Inħoss eh. bħal brim kbir, bħal sensiela ta' teżżiżiet. Teżżiżiet? Fuq skala kbira kif? Biex inkellmek bil-lingwa goffa fuq skala ta' seba' meta jagħmel terremot. Tikkonfondix. Oħroġ irsienek, ħana. Ah. U le, m'għandekx affarijiet kbar u li jallarmawk u le, Piet. Ifhimha, Piet. L-għajnejn huma l-mera ta' dawk il-ħwejjeġ mistura internament. Mill-vista li għamiltlek, Piet, naħseb naf x'għandek. Jaqaw. Debbulizzi. X'inhu? Għandek xi ftit ta' debbulizzi, Piet. Voldi li trid tgħidli li rrid nikol iktar jien? Jien hekk tal-parir. X'qara ma jfettillekx toqgħod fuqi, eh? Hekk imisti noqgħod fuqek! Int qiegħed tajjeb kieku karta tratta ġġibek ġiel. U l-aħwa x'ħin sar, Piet? Tajt nagħfas iktar fuq l-għaġin? Jaħasra, Piet, bil-paroli u l-uġigħ ta' żaqq tiegħek żammejtni hawn u rrid immur nikkatalog għax xi kotba llum. Mmur Soremmu, Rob, sorilli kull m'għandi debut. Imma se rrid nara li kollox huwa f'postu u nara x'jonqos. Mela allura bi ftit sustanza niġi f'dieħel. Mur tiftaħx qalbek ma' wieħed jifhem hekk, Rolf! Ara ma jfettillekx taqbiżlek xi kelma fuq li għadna, eh? Int u l-gwardjan biss jafu fuq il-biċċa tal-kors li ħadt qabel dħalt hawn. Mela aħna tfal, Ġilħor, ma tarax? Ftit, jekk ikunu jafu l-patrijiet l-oħra, niggarantilek jien, Li ċ-ċella tiegħi tinbidel f'poliklinik? Serraħ rasek ġilgħorb għax ħadd mhu se jkun jaf xejn. Biss il-parir ta' wieħed jifhem bħalek se nieħdu għal ġid ta' saħħti. Ma nafx. Ara sustanzi kull ma trid jien. Ara jien x'mort ngħidlu wkoll.

Fred, qalli, Ġuż, taf li reġgħet ġiet dik id-dardira ta' Lucy biex tiħdem magħha, iddur fit-toroq ta' Pasliema? Iva, Ġuż, allura inti ma għedtilhiex? U mela m'għedtilhiex? Imma ħares, għedtilha wkoll, taf li din id-darba mhux ħajra biss imma vokazzjoni li għandi. O, mhux vokazzjoni, vokazzjoni u nofs, Ġuż! Għandek tkun taf li did-darba mhux se nċedi 'l ħadd iwarrabni minn dan il-kunvent, fhimt? U anke lilek, Ġuż, taf li rrid ninsik malajr kemm jista' jkun għaliex Mammona, skont Patri Guardian, ukoll bl-għeżeż tal-familja jrid jinqeda biex inaffarna minn hawn, tifhem? Ma dan li qed issemmi int m'għandux ċans, taf, għax la kont, la jien u wisq iżjed se nkun għażiża għalik int minn mindu ħallitli dik il-ħerba ġod-dar int. Taraha ġus? Qed taraha ġus? Qiegħed jinqeda bik ġus? Qed jinqeda bik ix-xitan ġus? Ġus ifhimni naqra. Agħmilli pjaċir ġus, tpaxxi għax. Tħallih xirqet abin ġuż. Emmilni ġuż meta ngħidlek illi qiegħed jagħmel ħiltu kollu biex ma jħalliniex hawn f'dan il-kunvent. Ġuż nitolbok, issemmilu x'iktar li ma tistax tinqafel fil-kamra tal-banju. Issemmi x'iktar illi għandna l-ħġieġi tat-twieqi mkissrin. Olè, ġuż, issemmi x'iktar illi saqajh il-mejda jinsabu mxelklin 'l hawn 'l hemm. Isemmi x'iktar illi l-erjal tat-televixin qiegħed jitbandar maż-żiffiet tar-riħ hawn u 'l hemm. Le, ġust, hemm hu, qed narah, ġust, hemm ara fejn hu, hemm ara, ġust, hemm ara x'jiġri, hemm ara fejn hu, ara fejn hu, ara x'jitkaxkar mal-art, jitmiegħed mal-art, jiekol it-trab tal-art, arah, arah x'jgħaffeġ demmu, ġust, tpaxxihx, tpaxxihx, ġust.